Döwlet aga, şu wagt ýa maşgala diýdiňde, türkmenli zenanlara berýän hormatyny, ýa-da sylag, goýýan sylag zatlary hakda bir bäş kelime söz aýtsaň gowy boljakdy. Sebäbi biz türkmenli bärde-de biderek zenanlara bihormaty ýetýär, sylagsyz, mydam e, şallagyň eteginde ýatyryp, urup, ýenjip, horlaýan halk ýa tanitýarlar-da. Şu hakda türkmenler nagat zenana hormat goýýarlar, sylaýarlar gadymdan. Bir bäş kelimesini aýdyp berseň, ozam men nag etek gitjek ýatydym uklap, seýitjanyýada üýtüpdädim-de. Ömrüň uzak bolsun.
Indi şeýle bir ýagdaý bar. Bu meň aýtjak zadym ylmy subutnama. Muň telim, ýa müňlerçe ylmy subutnamasy bar. Aýal maşgala diýmek. Ene diýmek. Ene. Ene diýmek şu biziň bütin türkmençiligimizi, sazymyzy, sözümizi, sungatymyzy, hemme zadymyzy biz eneden alýas, atadan alamzok. Onam nirden alýas? Ene bizi dünýä getirjek bolup, sanjy çekýär. Ynha şol sanjy kompýuterdaky sazyňyzy, wideoňyzy, suratlaryňyzy nähili telefona geçirýäňiz ýa-da telefondan bir ýerik geçirýäňiz ýa internetden bir ýerik maglumat iberýäňiz-ä, ynha şoň tebigy görnüşi şol. Enäň çekýän dogum sanjylary Şolar bütin adamzadyň häsiýetini, taryhyny, arhiwini çaga geçirýär. Şoň üçin ene diýmek, aýal maşgala diýmek biziň näme diýeýin, şolar bolmasa biz ýok. Depemiziň täji. Ha o, o täjem täçdenem aňyrda. Ol gaty, gaty mübärek, gaty keramatly zat. Oňa ol el ýetirmez zat. Ýöne oňa kiçi dilden bärde hormat goýmaly däl. Durmuşy deň paýlaşmaly. Bul aýalyň işi, bu erkegiň işi diýen ýaly gürrüň ýok. Ýöne gar işi, agyr işi aýala etdirmeli. Sebäbi Allatagala ony nepis, näzik edip ýaradan. Näzik, hawa, näzik ýaradan. Hawa.
O şoňa onuň erkek ýaly bolmaly diýlen zat ýok. Erkegiň boluşy, tebigaty başga, aýal maşgalaňky başga. Düşünişip bilmeýän diýmeli däl. Biziň durmuşymyzyň, ýaşaýşymyzyň çeşmesi ene. Şoň üçin şu ene hakynda aýdýan aýdymlaryňyz, goşgularyňyz gaty täsir edýär maňa. Şol şol medeniýeti şony adamy adam edýän ene. Enä hormat goýulmasa, ene gowy ýetişdirilmese gijijiklikden, meň ine şu wagt iki ýaşyndan gyjagaşym bar. Şony nähili ýetişdirseň, seň nesliň, türkmençiligiň, adamzadyň nesli, geljegi şoňa görä bolýar. Bir adam bilen bütin dünýäni üýtgedip bilýäňiz. Ýekeje adam bilen, ýekeje dogry adam bilen taryhy, tutuş adamzadyň ykbalyny üýtgedip bilýäňiz. Şol adama şo güýji, gudraty berýänem ene. Şoň üçin eneleri hiç wagt, eneleri hiç wagt göwnüne degmelidir. Ol el uzatmak zat etmäge beýlede dursun. Beýlede dursun. Öňem diýä biri. Bagyşlaň, öňem diýä biri. Enesini 40 ýyllap arkasynda göterip gezipdir diýä. 40 ýyllap. 40 ýyl dolandan soň bir daşyň üstüne oturdyp, Enejan, hawa indi hasaplaşdykmy diýipdir. Enesem aýdypdyr, Sen meň dokuz aýlap öz göwrämde göterenimi şu wagt etdiň diýipdir. Diňe şo diňe şojagaz şeri şu wagt diýipdir. Şoň öwezini dolduň. Ana şolar ýaly. Ýa türkmeniň geçmiş edebiýatynda Magtymguly, şu Magtymguly kitabyny okaýsaň, goşgularyny okaýsaň ýa nusgawy şahyrlar Seýdi, Ola Nefes hemişe zenanlara hormat goýup, zenanlary güle, güle deňäpdirler. E, enäni mukaddes hemme köp şa goşgularymyzda türkmeniň edebiýatyny kän her kitabyny okaýsaň, her diýastany okaýsaň, enelere hormat goýmaly hakda goşgularda-da kän yşarat edilipdir. Gürrüňsiz, gürrüňsiz onnoňam, onnoňam üns berip seredip görüň, edil gaty dogry ýere barmak basdyň. Türkmeniň edebiýatyna seredilen bagty, türkmenleň ene başga halklardan aýratyn hiç bir halkda bolmaýan görnüşde baha berýändigini, söýgi görkezýändigini ana şonda bilip galarsyňyz. Şoň üçin biziň üçin karta, biziň üçin ýol görkeziji biziň edebiýatymyz. Biziň sözümiz, sazymyz, sungatymyz, medeniýetimiz. Atatürk, Atatürküň ejesi Garaman, Salyrlaň Garaman taýpasyndan. Kakasy Gyzyloguz, Gyzyloguzlardan. Eje tarapam, kaka tarapam türkmen Atatürküň gürrüňsiz. Şoň üçin Atatürk näme diýýär? Siziň mätäçlik çekýän gudratyňyz damarlaryňyzdaky asyl ganda bardyr diýýär. Aslyňyzda bar diýýär, siziň aslyňyzda. Şoň üçin biziň kartamyz aslymyz. Kakamyz biziň aslymyz. Aýal maşgalalar barada hiç hili gürrüň ýok. Şoň üçin aýal maşgalalar bilen baglanyşykly bir mesele bolanda türkmençiligi orta goýaýyň, başga zada gerek ýok. Arap täsirini aýyryň. Günbataryň täsirini, orsuň täsirini, ýene bir zadyň täsirini hiç bir milletde Biziňki ýaly görellilik, görellilik enä, aýal maşgala, hormat, söýgi ýok, yhlas ýok. Şoň üçinem türkmeniň sazy deňi-taýsyz. Türkmeniň keşdesi, halysy, milli bu näme? Şolaň hemmesini kim döredýär? Eneler döredýär. Şolary döredenleri kimler dogurýar? Eneler dogurýar. Bizi, hemmämizi kimler dogrup şu güne getirdi? Kimler bize nuruny çaýdy, eneler? Ömürleri uzak bolsun ýaşaýanlaň. Bu dünýä, hawa, dünýäsini täzelänleň hem imany hemra bolsun. Amin.
Doga dileglerimiz, minnetdarlygymyz hemişe şolar üçin.